Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang' kuom yie mondo bende ukete kaendi. Maendi en AJ Media man kodi kawuono en an Ajwang' Junior kaka watayo chenro magwa pile kod pile. Wamanyo welo kanyo endi man gi sigana magi manyalo miyo in bende ilokri e wuodhi kama intiere gi seche gi eki. Arwaki ni machiegni e twak koda kaendi kod bende achiel kuom welogo eki mowenda e studio mara kaka pile machiegni. Oluo. Yes. Chal nade? Ber ahinya. Eh, amor ka iwinjo ywak mar AJ Media michopo kaendi. Yeah, aba amor kabisa. Eh, koro abiro kae mondo wawuo ane matin Yes. kaluwore kod eh, life mara Yeah. mondo dhano be owinjie life mase pitiae mondo ka gibe ginyalo lokore Kabisa. to nyalo bedo maber. Ah. Yeah. Mokwongo ibiro nyisowa ni iluongi ni ng'awa. Okay. An nyinga mong'ere iluonga gi iluonga ni David Ochieng Juma. David Ochieng' Chuma, mano nyingi ma ong'ere koso mano nyingi ma ipando? Mano nyinga mar, mano real name, mano e nyinga man e ID. David Ochieng Juma, mano man e ID. Yeah. Ah, David Ochieng Juma, ah, en ng'awa kapok jopiny ong'eyi? Okay, an eh, kaluwore kod tich matiyo kose Wachak ni adwa ni inyisa ngimani kwachako e dala kucho chon inyalo nyisa ni idongo e gwenge mage kapok ikawo okang' mari mar donjo e boma kaendi. Ok ok, ok an onyuola kama iluongo ni Ugenya, Ukwala Eh, e Ukwala nitie senta mo matin iluongo ni Siranga. Ya, ko kanye ma an awuod, eh, awuod Ukwala, mano emong'ere. But kaluwore kod eh, gweng'wa, iluongo ni Kobiero. Koro ginyalo, eh, Kobiero, Kobiero apan pod ni e Ukwala. Ko hie hie an an awuod Kobiero, ma Kobiero ni e Ukwala. Ya. Ah, ngoro ng'iso ni in wuod Siaya. I would say a county. Yeah. Wuodhi mar wuok pacho ma sani endi koro in boma kaendi, ok ang'eyo ni isekalo okenge mage michopo kama intie sani. Oganda mathoth en kaka bende Engineer Juma the Boy. Mokwongo ang'o momiyo niyiero nying mar Engineer? Okay, Engineer ok an ema ayiero. Hmm? Ing'e niya, iluwa iwacho niya nyathi kich kore tek. Yeah. To nyathi kich ka koro osebedo matek, nyaka Eh? Nyaka ing'e ni nyathi kich tiyo matek kaluwore kod eh, ngima mikale. Eh, to kaluwore gi tija ma tiyo matek mochopo kama antie ni emomiyo iluonga ni engineer. An en engineer. Kabisa. Yeah. Ma ka wang' ka wang' chopo kanyo ang'e gimomiyo iluonga ni engineer. Erokamano. Safari mari mar donjo e boma kaendi ochalo nade nikech oganda moko seche moko biro to dok pacho. Jomoko biro to bende ok gichomre gi gima nokelogi, iwinjo ni lisasi omakogi nikech gidonjo e timbe moko ma ok odhi kare. In ere kaka iritori sani endi michop e okenge gi duto te? To ka pok ilerona mano, e Nairobi ka idonjo e higa mane? Okay, Nairobi ka adonjo e 2007. Yeah, adonjo ka 2007 bang' election kapok lwench owuok. Eh, to donjona e Nairobi ka 2007, Luwore kod kaka kama aye. Koro kaduogo chien matin, kochakre kaduogo ea kaka kakado kakadongo yani, an nonyuola kakineno onyuola ni kakiwin kaking'eya ing'e ing'e ing'eya wa ni injinia. Ang'e kaka injinia Juma. Injinia Juma the boy. A nonyuola kama nonyuolae e osmur kobiero mama ne gweng'wa, Aneno matek. Pimna ngimani. Apitia. Kopo ni wacho nitie joma opitia, an apitia. Mak kama sani kopo ni neno aglo kendo aleny kaka leny ni. Jomoko wacho niya, injinia tinde leny, ti en gi nying maduong'. Giparo niya, ni ber ber, eh, na an alenya monyuola kama eh. An adongo maonge minwa, adongo maonge wuonwa, to gintie. Ok ni gionge. Ngoja, idongo maonge wuonu, idongo maonge minu, to giduto pod gingima. Giduto pod gingima. Ang'o ma nokelo ma? Gima nokelo ma e, ne en wengni ma matin ma mano taparo niya, minwa gi wuonwa ema nyalo ng'eyo. An awuon, wang'a oyepo, anwang' ka an kenda. Ka wang' osiepa ne wang' ka an kenda to no no ne an kama nonyuola, kama nonyuola ema ne anuang'ora. Koro iwinjo ni. Nuang'ori ka in Siaya ei Obiero kaendi koso iyudori ka in kanye? Anuang'ora ka an Siaya kObiero ka, kObiero ka ema anuang'ora ka antie. Koro ing'e ni kaka endelea dongo to apenjo dawa ni to jonyuolna ne odhiga kanye. Nyiso ni dongo gi dawu. Adongo gi dawa. Kudawa kapenje to jol- jonyuolna nodhi kanye, nek gilerona kama jonyuolna nodhiye. Then eh, e harakati no wuonwa to ne nitie. Kono obiro ga kanyero to dok. Obiro to dok. Ti, imagine obiro to dok to an akia ni mano wuo, mano wuonwa. Seche mobiro no bende ok ohandola kaka kaka nyathine. Ning'eye kaka ng'a sama nobiro dok ni endi in ning'eye kaka ng'a kaka jagono mane obiro samoro in inene to odok to in kaka nyathi ninyalo ng'e kaka ng'ani kata niluonge ni ng'a seche go kapok ne ifwenyo ni en e wuonu. In fact, an ok apar kaluonge kata ni baba. Yeah. Kaluwore kod kaka nanene e od- en odhi tolal, koselal toduogo, seche moduogono ne en kod eh, wuonwa ne jadoho wuonwa ne nigi mon ah, mon adek ya nitie dhako maduong' dhako ma kati kati ma ne en minwa dhako ma mogik ya mm. koro gima ne kele gigi duto te minwa ne en dhako ma, ma kati kati to iye iye ka e kane dhako maduong' osemako ground to en oneno ka en sa ka en sawa then minwa obedo dhako mar ariyo obe e harakati momako ground ni to chako me ochako metni koro obedo dhako mar mar adek koro ibedo dhako mar adek ni wuonwa okawo dhako matin odhigo kama iluongo ni sega odhi pango go od sega Opango ot e center ma Sega. Center ma Sega. Olal kod e, gi mama no kono. Koka noselal gi mama no kono, dhako maduong' en osemako ground en gi puothe onyalo timo ang'o? Onyalo puro. Yeah. Minwa owacho niya, o- kogi ing'e ni minwa koni kati kati ohang'. Dhako maduong' chak nya konye, chuore ma nyaka konye. To chuore cha osewe kanyo kohang', odhi kany, odhi nini, odhi ola, olal gi dhako machielo. Oyudo apisi machielo ochako odok okawo go ot kamachielo e center machiegni. Ochako okawo go ot e center machielo, owe dhako maduong', owe dhako ma kati kati, koro en gi matin cha. Nodhi awinjo ni nodhi molal. Kanosedhi molal, minwa notemo kar monyalo. minwa notemo mm -hmm. koka notemo ka nonwang' ka wan gi nyithi, wan nyithindo adek mm -hmm. nitie nyako maduong' mm -hmm. ma nya, nyaminwa maduong' mm -hmm. iluongo na dhiambo mm -hmm. wan gi nyaminwa mar ariyo iluongo ni anyango mm -hmm kod an mm -hmm. koro minwa nonwang' ka life obedo matek mm -hmm. ka life nosebedo matek mm -hmm. to wacho niya mm -hmm. onge tiende eh? mondo ochandore nikech kata ko- kopimoni kaka ne en naduoga many mapenje niya to nobedo obedo kama e nang'o to nopimona ma na understand nowacho ni e harakatino noweye tochwako kong'o to ting'a ineno Minu Owuon oweye ka en e ohand kong'o. Oweye ka pok odonjo e ohand kong'o. Koro ne otemo ohand kong'o mondo omi onwang' kaka o survive kod nyithinde. Seche go iwacho yudo ka in e miduong' koso nitiere ng'ato mbele ni? Nitie nyaminwa maduong', then nitie nyaminwa machielo korka an. Ne wan nyithindo adek. Yeah. Koro e nyithindo adek gi, onwang' ka ochandore kodwa kabisa. Koro gima notim, gima nomi noweya, chieng' moro nomake gi- nomake kochwako kong'o Ma koro ng'isi ni ogoni mbaka nikech in ikia gik katimore. kuom mano ogona mbaka bang'e ka koro asebedo ng'ama ng'ama duong' koro adhi amanye koro apenje to magi mae nobedo kamae ang'o miyo ne ojwang'a kamae ya nikech abe an mana dhano kok oduogo pimona kaka nobedo owacho ni nomake kane otemo survive mm -hmm. kaka ote, omany kaka mondo mi wa, wadongi mm -hmm. wagi ngima maber mm -hmm. e harakati ma chwako kongo no nomake mm -hmm. e koka nomake mm -hmm. koda to nwang kapod atin mm -hmm. modhi motere e sel mm -hmm. molorne e sel owacho notieko nolorne gimoro wik achiel mm -hmm. to lorne koda to nwang kan pod atin mm -hmm. koro ka nowuok kanyeru to obiro nwang' ka gik ma notimo bende osetimo ang'o osekethore koro wacho niya mondo mi onwang' kaka o survive an ema oweya kanyero to okawo nyithindo ariyo ma nyiri to owuok go Ong'iso ni in nyathi ma wuoyi. an ne an nyathi ma wuoyi yeah to be I understand kaluwore kod situation mane mane nitie nokawo nyithindo ariyogo mowuokgo modhigo odhi manyo kamachielo kaka onyalo onyalo survive. An noweya kanyero. Are oweya kanyero, dawa ema nokawo ting'na kod aparo ni joma nodong' kanyero ya ma nokawo ting'na. Kod nyaminwa, in fact nyaminwa ne noweya gi nyaminwa achiel ma ma ma koro maluwo e ma kati kati. ema noweyago. Nyaminwa no nosandore koda, nyaminwa nosandore koda. Koro ng'isi nyaminwa ni noyudo ka in miduong' to en pod otin. Ah, ah, Koso en noduong'ni. Ny- Nyaminwa ma koro ni ka- ni kati, ni- ma nyaminwa maluwo, ya. Nitie, nitie maduong', then nitie mar ariyo korka an. Ko nyaminwa Mar ariyo. mar ariyo en ema nosandore koda mosandore koda modhi nyaka kawa wuotho nyaka koda kaweni duto nene otamore. Nosandowa ma ka gik ka nyero to nyaminwa no nowacho niya, "Eh, obe odhu odhure otamore. Odhi ka dawa koro monyuolo mi mo- minwa. Mano nyiso ni odhi kaneu. Kanewa koro, odhi kanewa koro ka dawa monyuolo minwa nikech oneno ka life obedo matek. Kabisa. Ya, koro ka nodhi kucha cha to an adong' koni e. Abende e dong'na ka e, ne wa ne, e, the more kaka medo do kaka medo dongo hmm? nobedo matek aba pitie gi yon kech abe akia kama kada wacha nitie an kanye mang'eyo an kanye ma an- anwang'ora ka du- anwang'ora ma koro pacho chako epe kanye ma chako some koro harakati no kane ochopo kanyero E, nachandora mhm. bang' chandruokno mhm. tawacho niya ma e ozidi mhm. imagine idwa idaki gi dau wuonu sechego biro en obiro asium in kata mana lewni koro nyiso ni obiro ka or mare obiro wuonwa sechego nobiro aparo ni ka nobiro mano koro obiro dalagi obiro dalagi kobiro to donjo e od mama maduong' cha to ok onindi ok onindi naneno obiro gi pickup moro an pickup ne ma kona ang'eyo kobiro kaneno pickup to obiro kanyero to obudho some hours moko to ochako timo ang'o ochako wuok eh. koro ng'e seche mowuokno kok inyisa niya mano wuonu eh, an inyisa ni mano wuonu oyudo ka ija higni adi kama endi mano nwang' ka koro asebedo aja higni apar gariyo eh. Koro an e- Inyalo ng'eyo pogo ber gi rach Ber ka. gi rach. Koro asebedo ja 12 years. To ka e dawa ma dagoni bende shida nitie nikech ne en gi nyathi maka maka nyako be. Koro kanyo ne wan nyikwayo ariyo. Ne wan nyathi maka nyako gi nyathi maka wuoyi. Koro ing'eni kaka ne joko dampa cha, kaka wuonwa minwa no- noweya kaya cha, wuonu odampa, dawani bende koro ka e koro abe arachne. Ineno? koro abe arachne mhm. aya minwa maduong' cha mhm. koro tiyo koda ka ka pagaf mhm. ing'e pagaf mm, itiyo kodi ka nyathi kimirwa itiyo kodwa ito koda ka nyathi kimirwa ko an ema nakwayo dalano an ema natimo kila kitu yani ok gimiya nafas dalano ne ok miya nafas eh. to seche gi duto te wechegi mag skul ne chal nade koso in noketa keta mar tich skul ne ok idhi an oketa aketa mar tich ineno seche moko kata ema dhi skul Ke seche ma dhi skul to anyalo dhi skul to bang' skul anyalo dhi kata mana ndalo adek kaduogo imiya tich tij kwath yani wachna ma skul ne gi shughuli ka gin ne gi dich ni akonygi e da e dalano eh seche man e dalano wadhi kwath kamanero atimo negi achiel ariyo adek nikech dawa kucha cha olokre koda tung' mosuo dawa monyuolo wuonwa olokre koda tung' mosuo minwa ma duong'ni bende kae be olokre koda tung' mosuo koro in yani an anana ka- an anana katikati kamanyo Kama ne dwari ni onge gi e kindeno. kanyo ng'ama ne dwara onge e kinde no onge ng'ama ne dwara mobedo ayaka kamano mawacho niya abe notama ka timre Higa mar elfu ariyo. Awacho ni life ni otama. Achako go hisabu gimoro 90, 99. 99, 98. Koro ago hisabu apa, ape, ape, 98 mokwongo achako penjo nyaminwa nto in iweya idhi kanye. To nyisa ne en kada, kadawa monyuolo, monyuolo minwa. Taise ni sawa, kopon kanyo ber, to ti to tem betie mhm. abe kopo ni inwang'o nafas biyoma nikech kono akiase mano seche mobiro nopowre to obiro to lima to timo ang'o to dok mhm. katimre gimoro 99 nokawa motera kadawa mhm. makoro nyuolo onyuolo minwa kaka notera kono no otera kuro twadhi twalimbe twaduogo sechego ng'e nwawuotho gi tiewa aparo To sechego mowuotho wawuotho gi tiewa koa ka a Okwala to adhi nyaka kamo miluongo ni Lunjre. Yeah. Ukwala nyaka lunjre. Ukwala nyaka Lunjre. Mano wawuotho gi tiewa. Onge si- dierego pa- pikipiki ne onge matatu ema ne nitie. To matatu no kata ma pesa midwa idhogo matatu onge. Kone wawuotho gi tiewa. Nodhi mo owuo- otera kuro to odwoka koni, otera kono to odwoka koni nikech nonwang' kasomo ko asomo koni kidam kidam koni. Kabisa. Ya. Koro harakati no kane aseng'eyo, aseng'eyo kadawa kucha cha. Koro katimre 2000 aneno kako life ma koni ota otamore. Awacho ni ah wadhi ateme kadawa monyuolo monyuolo mama wa kucha cha. Nyiso ni idhi ka neu. Mano koro kanewa koro. Awuok awe jogi ka e. adhi. Nawuok kono 2000. 2000 nyaka kawuono mine nawuoyo kodini, pok adok kuro. Koro adhi ka dawa monyuolo, awuok awa mwa koro adhi kabisa ka dawa monyuolo minwa. Wuok eh, dalau. Dalawa. Miluongo ni dalau. Yeah. Awuok dalawa, adhi kono. Dawa norwaka, but eh, kocha be kwarwa. Kwaru ma koro wuon minu. Wuon minwa bende nolokre koda. Dawa orwaka but kwarwa to ok orwaka. Ok ang'e gimomiyo. Ok ang'e ni an kode. Ok ang'e iluongo niya nitie nini moko mawinjaga mawinjoga akia ni spirits moko ma gi nini. Ok ang'eyo kaka ne entie mane timre kamano nikech kucha cha nitie joma ok dwara. to koni be nitie jomoko dwara Kabisa. ya koro ok nang'e ni to life no nopangre kaka nopangre na an ne kang'eyo koro acho ni sawa kech onge koro kama chielo manyalo ringa manyalo dhiye natimo bet gi dawa kanyero dawa no nochako rwaka koro e skul konero koro kanye ma endelea gi somo dawa kwarwa ni be nti sechego sechego ok odwara ka ko gima nokonya ni kwarwa ne muofu ne ok onen ne ok onen ne muofu kama omuofieno kowinjo awinja step kata owinjo gimoro konini ka kochapni tiwinjo ma koluonga ni debi nojaluonga ni debi debi nyakwara eh, iroma e dala ka to aparo ni gima nikel manero an ka nadonjo nadok anyero koro naneno ka dawa bende ok nyal ineno koro nachako nini maka ineno natong'o yien tawang'o maka tatong'o yien tabaro tamoyo tatero atero u- ugunja koro ng'en mano koro oseumana koro nyaka to wang'i kaka watimo ang'o kaka wa survive eh nikech kucha cha oseumana koni be koro oseumana to koro at least ang'ama ang'ama ong'e gima ber gi gima rach To jonyuol jonyuolna sechego bende an akiagi. Sechego nwang' kata minwa be akia kata kama nodhi. Inyisa ni minu noloko dak sijui en Nairobi sijui en kanye, abe koro ok adwa lawo mang'eny nikech already nase adapt life no. Ee, koro an adak ni adak. Ng'ama nyalo rwaka ema da ema dakgo. Kodhi kamano ero, atong'o yien to atero Ugunja wauso. eh, apono avakado akuogo atong'o nini eh, rabolo akuogo kochiek chieng' saturday gi sunday atero ugunja dawa nonwang' kane uso niang' ugunja ko seche ma asekowe gi niang' aweke ni obet kanyo ouso niang' ne gi niang' moko mitong'o mitong'o mitong'o kama eh. seche mouso niang' siling abich silingo siling apar to an adok kucha cha adhi manyo yien ma nyocha asebaro motwo akelo awuotho awuothogo e otel awuothogo e otende apenjogi ka ginyalo dwaro yien either seche makelo yie- makelo nini makelo niang'no apenjogi niya to unyalo dware yien unyalo dware avocado unyalo dware rabolo unyalo dwaro maka ko kasekawo oda tadok mano ng'e nonwang' ka an kenda nyaminwa cha bende nose obe kucha cha nosebage ochako odok kawa kawaya kar obe ochandore kucha cha ma kata gima otim otame sechego wan koro wakiare kosedhi molal an koro akia kama entie obe okia kama antie To yudo ka bende simu ne onge. simbe onge ng'ama nyalo nyisi ni ng'ano winjo maber onge kaka koro wadak ni koro wadak. Koro ne atero atimo kamano kase kasekawo oda abiro akawo maka atero tachako adok akawo rabolo akelo tachako aduogo. Karomo odhiambo tanyiso dawa niya, anto kawuono auso kata ma miya ama miya ariyo. Twakawo miya ariyoni en koseuso ma niang'e cha to okelo monyalo kelo to adhi to arego to adhi e chiro kucha cha to anyiewo rech nitie rech moko mane iluonga ni othuthu mbuta moko ma ma matindo tindo diere ong'e ni onwang' kapod nini ema pod tiyo pickup moko mane ilu pickup moko matatu moko ma pickup ka Moum ng'eye kama Ng'eye kamano ero koro ing'e ni seche ma en e barabara to pickup obiro ka koro oliero kama e Owacho ni nyakwara, ero rech koro ero donjo, donjo osea, osea, osea, osea e nam. Dhi, gidonjo e chiro. Taluwo garino kaka adhino, tadhi e chiro kucha seche mipuko gi kacha cha, tayiero manyalo yiero, tabiro tadhi tarego, tagolo dawa wado, wadok. Onwang' ka dawa to pod tek. Eh, onwang' ka dawa pod tek. To wadok dala. Ineno. Kwasedok dala, watimo manero mande friday mande nyaka friday ane skul yeah. saturday seche moko ba leo ka koro otamore mm -hmm. ni wadhi nindo kech nikech obende kamane kaka no survive mm -hmm. kotamore ni wadhi nindo kech mm -hmm. tawuok anyise ni kawuono kadhi skul nikech idiere kabe seche skul be nidhi inyalo dhi kihero ne onge ng'ama nya chuni gi skul onge ng'ama na chuni gi skul idhi sama ihero sama ihero be ilewo sama ihero be iweyo Koro ka oumana talewo to wadhi to wauso gigo. Nauso niang', nauso ovakado, nauso maka, nauso eh, fruit fruits gi matunda dala dalawa ne nitie matunda ova- ni ka dawa kanyo ne nitie vatun- matunda ova- ovakado. Kokwarwa ni be kara dawa machielo cha be kara nek dwara. e dawo kwarwa kacha cha be ne en gi ne en gi mon mo- moyo achiel mon ariyo ne en gi mon ariyo kara information ne wuok kuom dayo ni nyiso kwarwa ni nyakwari ma ka nya- nya- nya- nya- ni wuod aor cha tong'o yien tieko dala ka Eh, wuod aor cha or- oromowa em kaduoga gundwan kara gimomiyo kwarwa nochukia kwarwa nochukia kaluwore gi information ma ne miye nikech en ne ok onen en ning'ise ni ng'ane otimo kama ng'ane otimo kama ko kwarwa nochukia nyaka dakika mogik ineno koro an awacho ni ah, kata ochukia to an to ka e koro kanya wuok ka e nyaka wang'a survive na survive kamanero ma koro cho ochopo kama koro abedo ng'ama duong'. Kasebedo ng'ama duong', namanyo minwa. Manyise niya, Ngoja, ngoja. ya, Then story mar minu ni miya ka wasekawo break mokwongo mondo waduog ane kaendi ing'isa ni to ang'o miyo ere kaka nimanye mamau ma bende nosebedo ka olalni ma iyude ikoromoga jwang' maendi en sigana ma bende biro weyoyi ka in kanyo endi gi Kuyo obiro weyi ka ilokori nikech in bende samoro ikal ngima machal kod maendi emomiyo wan kaendi kendo wamanyo ni oganda go eki bende nigi uh, kanyo endi sigana ma opondo mokalo manyalo miyo ijiwri e kiwango ma bende ni malo mokalo. Kawa kamano endi wakawo yueyo mokwongo kaendi Kama tee kaka pile en an Ajwang' Junior to maendi en AJ Media. Erokamano ahinya nyikwa Ramogo Ajwang'. Bang' kawo kanyo endi yueyo matin waduogo kaendi e yamo mondo bende wadhi mbele gi sigana ma bende wakeloni kaendi mar Engineer Juma the Boy. Oganda kale e ngimano endi matek kendo bende ah, en kinde makende mari kendo aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa kaendi ka imiya support mari kuom bende rango kata ng'iyo tipo ni endi kata watching video mara kanyo endi. Inyalo subscribe ne mamoko mabiro mbele. Ah, Juma, isebedo ka dau ka kendo chunyi yango ni mondo koro imany mama. Ere okang' mane ikawo mondo iyud mama kuma mama ne nitie? Okay, koro kane asefwenyo niya, hmm, maybe nitie an gi rejection spirit, Koro nochuna niya, nyaka amany minwa eh, mondo opimna anto ang'o mane otimore. Nikech nonwang' ka be pod akia, an akia gimomiyo nadong' kucha cha, akia gimomiyo anwang're e- e shida go duto te, ok ang'eyo. Koro harakati ma nadagi dawa ka e, mago oduogo obedo otimre kamano ero. Kochopo a time ma koro ochuna ni nyaka koro amany minwa mm. nikech wuonwa to ko en to nong'eyo kendo ng'eya kendo mano gima ne en go ne en aweya kendo nong'eyo maber ne en gi nyathi to no no dagi chalo ngama no rejecti o e no rejecta ok no chalo no rejecta mm -hmm. e no rejecta manyaka nyithi o, imagine orejecta mochako reject nyaka nyithi mama maduong koro nyithi mama matin ni ema notima nokawo dho ni mama maduong cha to en to ne en- ne nojiweza nikech nose miye ground ya koro nochuno ma mondo amany minwa namanyo minwa ma nayudo minwa ka nayudo minwa niyude ka en kanye minwa nanwang'o ka ni nairobi ineno ni nairobi Koro kaka napenjo mm -hmm. e kaka nonyise niya wuodi ni ni kae mm -hmm. bili mane wuodi obe onwang' kobe ose osetemo motemo motemo motamore mm -hmm. nowuok Nairobi mobiro mm -hmm. kase request ni koro adwa neno minwa yeah. nowuok Nairobi mobiro mm -hmm. ka nobiro na obiro dala mm -hmm. nanene. Abedo kode, abedo kode gimoro dweche moko. Kaka nobiro, apa ni obi kaka noa mobiro abira nikech obi e life notamore. Ne wabedo kode dweche moko ka dawa kanyo ero. Koro an an ka dawa kanyo ero, nyithindwa waduto te wan kanyo ero. Nitie nyathi machielo be mane obiro koa go kocha cha, nobiro go. Koro ing'e ni wabedo kanyo wabedo kanyero mm -hmm. ochako ogone sim mm -hmm. apa nitie kaka ne gichwanyore kuchecha mm -hmm. ogone sim mm -hmm. kogone sim mm -hmm. oamua mondo odhi koda mm -hmm. ochako wuok kodi oamua koro mondo odok koda mm -hmm. minwa nodok koda mm -hmm. kama ne nitie mm -hmm. to ne kang'eyo niya kodok koda abiro kelo shida mm -hmm. kaka nodok koda kama nonwang'ono mm -hmm. nakelo shida dalano. Ng'acha nopenje ni to kare ne in ga gi nyathi ma wuoyi maduong' kamae. Eh. Kama nokawe machielo. Kama nokawe machielo. Nodok oda ma nokelo shida. Kaka nokelo shida to ng'acha cha ne koriemba. Koro tungni ne dal- ne dalano dalano ne nitie tungni. Mara gichwanyore, mara gigore, abe konwang'a ka i tigoya ka thuol. ng'ano noweg ka thuol mm. ma nomiya songa mm. ng'ano nogo badani ma be seche moko badani mm-hmm. kopo ni awuothoga mang'eny mm-hmm. ibiro nona ka seche moko badani seche moko abedo akete kama e mm-hmm. ng'ane ma nomiya songa mm. ka nomiya songa kamanero minwa bowacho niya ma e nyathina, ok anyal timo ang'o? Ok anyal weye. Minwa kendo nochako amua mogolowa Kanyero mochako odwokowa dala. Kodwokowa dala, wadhi wabedo kode dala Kanyero. E harakati mane wabedo kode dala Kanyero, kara nitie nobiro ka en gi ka kochieko pek ochiegni ochiegni konyore. Nokonyore ka dawa Kanyero, bang' konyore ka dawa Kanyero, nyathino ne kotieko dwe odok. E, nyathino notho ka wan ka dawa ka nyiru. Ko magi duto te minwa ne kale mano ko kendo ing'e ni ko wachako kendo step two asechandora ka kama ka- kama nonyuola achaka chandora kama kadawa ka e achaka manyo minwa Yeah. nikech ne kora demand okawa o- odhi odhi koda Kodi kuma o- notede. kama notede koda eh, ko- kama chielo no wabedo kode kanyero achak amiye shida ochako onwang'o chandruok part two ineno oamua ni ok onyal weya minwa nowuotho kodwa kod adier ka nowuotho koda nodwoga nodwogowa kae ema nobedo kamano ero ma kochako o- o- Oduogo kama nowaye mokwongo chako so oduogo odwogowa ka- koro ka- kadawa koro mony ka- korgi koro odwogo korgi kuchecha kone konya doke odwogo korgi koro odwogo kodwa korgi waduto te wa survive kanyo mana gi biz- business mineno ko gunja ko sechego ko watimo gini waduto te kane okonyore ma nyathiwa machielo nochako timo ang'o ochako odok ma ochako kawo dweche moko koyweyo owacho ni ah Koro ma e, koro be koro cha ochopone, otamore. Kotamore, ne en gosiepne moro. Osiepneno niluonge Nairobi. Osiepneno ka noluonge Nairobi, to odhi lime. E harakati modhi limeno, kara Eh, eh, kama ne nitie kama nogol wae cha mhm. ng'acha cha be notimo na kama be kara ne ng'acha oduogo motimo ang'o motho mhm. wan wawinjo inja story ni kama ne nitie mhm. eh ng'acha cha notho koka ng'acha notho to be ose owuok odhi Nairobi to kama noluonge gosiepne no do ing'e ka ng'ato nyalo luongi be kopo ni dhi limo ng'ato inya nyisi ni ah seche ma ji limbe kama nero to ne ng'ama chielo bi kanyero to ng'ani o introduce ni ma e ma to osiepa to ma e nyathi wayawa gitimo introdu- introduction kanyo ochako nwa ochako yuto kanyero kano yuto kanyero ginwang'ore gi ng'ama chielo negi negi endelea negi endelea nonwang'o ng'ama ber no kanyo nonwang'o ng'ama ber ma Manyiso ni ng'ani noyie mondo odag ka nyaka in bende. onwang' ka an pok adhi onkech obe kaka gima notimre cha obe koro nochako luor en ok onyal keli mapiyo nikech nosekwedi mokwongo nosekweda mokwongo ko gima noduogo timo an oweya ka e ko kendo weya koro korgi ka e okawo nyiminega ariyo ka odhi gi nyiminega ariyo ka kod onwang' ka sechego nitie nyathi nitie nyaka achiel kong'e ni se- ka kendo wasemedore nyak- nyathi achiel ose- otho odong' nyaka achiel kendo makoro ma koro luwa mano to nitie. Okawo gi nyithindo adek go odhi. Kodhi ng'acha no accept e gi nyithindo adek go. Gidak, gidak, gidak, gidak, gidak. Bang' dak no, ng'ano ne en contractor ma gedo. Ne gidak Umoja. E harakati mar dak no, Ka Mano- gicham- Mano koro higa mane kama endi? Mano ne en eh, tuo, ne en tuo, ne en 2000, ne en 2002, 2000 and, eh, no, 2004 kama, ing'e ni gik moko nitie chi- ti- chopo a time ma koro nitie gik moko, ye ing'e ni kisebedo ni dak, eh, to in diero an akia tarik, an ang'e higa kaluwore kod gik moko mane timore, maybe dier election, maybe Christmas, ineno. Koro in idak ni dak. But I suspect ne en gimoro 2002, 2003 kae. Yeah. Yeah. Koro ka negi nose negi senwang'ore kamanero gi endelea ng'ama nonwang'o cha bende nonwang'o ng'ama apa ne en ng'ama ne chako life obende ne en contractor kaka inwa ng'ato inyalo luong fundi ma pod notimo gik moko matindo tindo tindo ne gi survive ma kanyo be ochako nwang' ka tek ma giwukalo tek novumilia an unyisa awinjo ka nogona story kan kama ne odhi e ko mar adek no ne giuso nyaka chupni koka gi survive chupni mag soda. Chupni mag soda ma ne giuso ne kampuni moro. No, odhi gidhi giuso chupni kata mana e duka gicha- ginya che- sanyo chupni giudhi uso ko ka life obedo matek giuso e dukni ginwang'o kaka gitimo ang'o kaka gi survive kaka gikonyore ruoth nogwedhogi that time ruoth nogwedhogi ka ruoth osegwedhogi onwang'o onwang'o pesa moro, omanyo omanyogo plot moro Kayole ka e nini nini Slota ka e. Nomanyogo plot moro mogero. Plotno noger gimoro two o four, two o four? two o five. Ochake two o four to orumo two two thousand and five. Kane plodno orumo ma koro ruoth koro oseguedhogi, kara jaduong'ni bende seche magero odni mhm. togero ka en gi nia machielo nogero rooms ogero main mhm. ochako ne en gi rooms rooms adek mhm. koro ka gisedonjo e plodni gibiro gidonje 2005 kata jaduong'ni be seche ma koro pesa osenwang'ore obochako dalagi kucha cha Nitie watne moro, ochako ogemone. Ogamone nkeche pesa nitie. Pesa nitie, ogamne kendo dhako ma machielo. Eh, to harakati no nwang' ka eh, ose accepta seche mane koro gichandore ni mochopo a time ma koro gi jaduong' no osenwang'o kamoro osechako gedo koro p- ma- m- minwa opimone ni an gi ng'ana ng'ama kama kama kama ng'ano no accepta mogola kadawa kama motera ko morwaka dalane. Wadonjo, wad, adonjo dalano, wadak kanye, adak kanyero tu- kochakre kanye adakie kochakre tuo tuo 5. Wadak kanyero tuo 5, tuo 6, tuo 7. Kwadak kanyero. Koro e harakati ma wadak kaeni, donge osegemne ochak ogemne Koro ranyisi en gi mon ariyo. koro en gi mon ariyo ya koro sechego en gi mon ariyo to dhako machielo ni obiro immediately ma gidonjo e odni pok otieko kata mana dweche moko Ot mane ogerni. mogerni pok otieko dweche moko to osegemne ya ogemne kosegemne okawo mamani pod owe kodwa nona ka minwa ne pod ne ne pod ne en e Nairobi wan wan dala ne kobi kodwa ka ne kokelwa koni koni ne en gi nyaminwa maduong' gi nyaminwa matin an an dala kuna achalo kaga ng'ama ritone kanyo ema endelea tachalo ng'ama ritone kata ma dala kanyo be nomor nikech oneno ka podi wuoyi onge kanyo ero. Koro mor ne arito ne dala koro minwa ne biroga to biro limowa to dok Nairobi. Eh, koro chieng' moro ochopo a time ma aneno nyako moro kabiro. Mano koro higni adek, asedak dalano higni adek. Two o five, two o six, two o seven, chakre cha- chakne E chakne. chakne ko mamani obiro tuo tuo six kadhi rum to nyisa niya an ema adwa bedo minu matin mano en koro nwang' ka koro asebedo ng'ama duong' adwa bedo minu Matin. matin ya to nyisa niya in midwa bedo minwa matin ni An apenje ni in midwa bedo minwa matin ni in in ng'a? Mm. Na kama kama kama kama. Dala gi be chiegni kanyero. Mm. Ah kama kama kama kama. To gini be nobo nobwoga. Mm. Koro nikech onge gima inyalo timo ionge dwol kacha cha. Mm-hmm. Mama no nobiro mm-hmm. within one week nobiro mm-hmm. koro dak kodwa kanyero koro odak e od madhina madhina koro nairobi en koro osebiro odak kanyero mamano notutowa notutowa kane owinjo awinja leakage matin ni wan nyithindo mok onyuol dalano mamano notutowa gi jaduong'no Ma chak aduog apenja niya, magi to koro ang'o? Ang'o ma ma, a- na- ma, ma wuoyo gi nyasacha mapenja niya to magi to ang'o maneno mbele nagi Ma ngima mane makaleni? ma ngima man makale ni yani nyaka nyuola mabed marom kama e an onge gimo kamo manyalo dhiye mabed maber eh? onge gimo manyalo neno maber magi ngima mage Mamano nobiro motuto family no, motuto minwa gi wuonwa ma giduogo mochako chwanyogi. Bang' chwanyogino, chieng' moro ng'ano owuok, owuok nobiro nobiro dala. Kara obiro dala, en obiro lweny. Ng'ano nogo minwa kaneno kama. goch manogo minwa gimoro one hour igoye tiolo kuome pi igoye tiolo kuome pi kisebedo ng'ama duong' asebedo ng'ama duong' in onge gima gima inyalo timo onge nogoyo minwa kaneno kama e ma minwa faint ma ol kuome pi ma naneno gik madongo ma duoga penjora ma parora gik moko mang'eny naduogo maling' nikech gima nanyalo timo ne onge to ne litna ne litna kaneno ka giki ne timre kochakre kochakre kama kochakre ang'e ni to an an ng'ama nade. Ne litna maduoga apenjora gi chunya ni to kara ang'o matimore. Kara mamacha aparo niya osebiro gi saa asaya moko oye familia ni odwa ni minwa owuog kanyo owene nafas odong' kanyero. Notimre kamano ero, seche ing'e ni ng'ani timre kamano, ing'e nitie gik moko matimore mag yiedhi. Ee, ma umo pache ng'ani seche kosetimo gigi e to boduogo oneno ni gima otimo ni ra, rach. Ko an to ing'e niya, an to ne ok oriemba mok anyal wacho, ne ok oriemba lakini vituko manotimo manotimo ni minwa kanyo ero, ne dhulumwa kendo ne, ne affecta mm. e, ing'e weyi ka in gi paro mathoth ne weya ka in gi paro mathoth mm. ing'e ni ng'ato ok nyal go minu mbele ni igoye gi nyawunyo igoye gi, gi, gi, gi del nigoye ka thuol mm. to kata mana gimotimore onge Ni mana nikech niya, en ywaruok mag nyiego ne jogo chako yware kidogo, ipenje to en ng'a ywaruok mag nyiego. Eh? To ka gi jogi yware kende, kar mondo oket jogi o solve story ni, en koro owinjo matin cha mobiro mapok ochako kata mana dakgo. Owinjo ma owinje saidi. moloyo mi moloyo moloyo minwa ko en kowinjo kuya cha to en ogo minwa mm-hmm. ka mama cha owinje to ogo minwa mm-hmm. ineno gino no affecta to imagine ogo minwa to an to gima onyalo nyisa onge mm-hmm. an onge gima otima an wan wana kamanero gino ne o affecta mane apenjora penjo mang'eny bang' penjore penjo mang'eny kama e nawacho ni ma e koro ng'ato nyalo temo. Mm. Ko kama ochopo ni an abro temo kian. Eh. Koro awe tegemea dawa, awe tegemea minwa, awe tegemea ng'ata ng'ata. Isebedo ng'ama duong' aneno kinyalo temo koro. Asebedo ng'ama duong' aneno kanyalo temo. Mm. Kong'ina na ndalano, ochuna ma akawo apiko. Mm-hmm. e gweng'no mm. kuna riembo apiko kama iluongo ni magwar mm-hmm. to maseno mm-hmm. ama holo mm-hmm. to magwar mm. koro an koro awera gi weche mang'eny mm. koro adak kale mm-hmm. nikech gindo gi nairobi mm. ariembo apiko kanyo ariembo apiko ariembo apiko tamanyo nini namo matin mm-hmm. koro wiya chiemo ni koro onego bed na akonyora nade apiko nariembo sechego onwang' ka apiko kor kodonjo wan ema wachako riembo apiko kanyero apiko donjo nariembo apiko sechego be iriembo apiko giming'eyo be onge yani i- gimidonje ma kaka inyalo timo onge yani idonje in idonje adonje gima itemo n- gini gi ji timoga abatim eh koro itemo atema kar madinyal noduogo motimore kamano ok notimore ma ok nobedo maber Aya fadheno be Nyasaye nogwedhe gi gari moro mo endelea oendelea oendelea gigi kotime koro ing'e ni mamacha ose osebiro mokak. Koro ogolo minwa Nairobi oduogo minwa dala. Koro en ema oduogo e ot moger e Nairobi kaeni. Nikech koro power no over power minwa. Koro minwa be nowacho ni ayisu ayisuru. Ko- ko- ko- ko kendo oduogo kodwa ka e. Mineno ariembo apiko ni koro oduogo kodwa ka. Kane oseduogo kodwa ka e, oseduogo irwa ka e, kecho oneno ka Oumana gima onyalo timo tamore. Abe koro ariembo apiko na no, be koro koro ochopo kama obeg nyaka pesa. Kiorone oorne, kok nya orne be sa, be sawa, koro survive en survival. Ineno. No ne odhi kamanero, bang' dhi kamanero, chieng' moro achiel bwana no gimoro odonjo e chunye nikech minwa to nohero nikech kama minwa nogole ne bor minwa nonwang' ka en gi nyithindo kane harakati ma koro ne minwa dhire nonwang' ka en gi nyithindo matindo nowene chiege mane en go notho noweye gi nyathi ma ja dweche a- de- dweche adek kod Minwe mokawo ting' nyathino. minwa ema nokawo ting' ting' nyathini nowe ka en gi jadweche adek kod jahigni ariyo. Maminwa nokawo ting' ting' nyithindogi moleya nyithindogi molokre molokre nyithindo jomo molokre joma dongo. Koro mamani en kane obiro kae odwa owacho ni en oneno koro odwa ketho gigi ma en ema koro ong'e ong'eyo. Oova oova pa minwa ma minwa odok dala en koro oduogo e ot ot mane oger koonge. noteso minwa kamano ero ma mano ba- ng'ano we chieng' moro wacho ni ah we an awuogi adhi adhi acham adhi e dala adhi alime jodala dala ne warito ne maber kata ka mago ne timore ne warito ne maber an ariembo apiko tabeto ne dala tatimo ne gima mano e gimomiyo nohera nikech an kata magi timore tanawacho niya nyaka atim gimoro madware dalani mondo at least omore kik abi olokre ko olokre koda natimo gimoro mane nyalo more kane obiro dala owuok chieng' 24th obiro dala jaduong' ne kochopo dala Eh, owacho ni koro watere joge krismas abi asebudho kadhi dala watere nowuok 24th jaduong' no rem awasi nonwang' accident moro ma

ochako ogo gum gi go kona, polis ema nogochonwa niya, nogochone ogochone ma then nitie ng'at mo ng'ato onwang're accident kae to namba no ne gisebedo ka gi communicate. Polis ogocho ni ng'ama kama kama onwang' accident, kama kama to en e hali marach. immediately nitie ng'ama nowe kae wuod wayagi. Wuod wayagi nokawo wepesi, onwang' ka diere ogo wepesi ema ne pod ne pod nitie. Okawo wepesi onwang' kotere e hospital mo ma ma reja reja e Awasi kono ero. Wan ing'e ni seche go onge gima wanyalo timo, minwa be onge pesa kaka onya chopo kuro, chieng'no ne wanindo kwa kesha. Ka chopo kiny ka minwa owuok okinyi, ochopo ochop kacha cha onwang' ka ng'acha cha be osewuok nikech en gi accident mane otimore gotieno. onwang' ka ng'achacha osewuok mhm. osechopo e hospital kanyero mhm. okawe mhm. nomondo kogwen mokawe gi wepesi mokele nairobi ochako oduoge nairobi minwa ok onene minwa oduogo nwang'e nairobi ko osekele nairobi onwang' ka ng'acha nonwang' accident en e koma en e remo nonwang' accident marach ma ochopo ka nitinye sen ng'ani nodong' gi gimoro gimoro one hour to o to onge. Notere operation, otimne achiel ariyo adek ma ochieng'. Bang' chier, o endelea kamano ero ma ero koro o endelea gi tuo. Seche gi te dhako matin ne ni kanyo. Seche go dhako matin en entie. En o enjoy. Yeah. en ok oshughulika ni koro wuondre ni seche moko rach nang'o to gigi duto ing'e ni minwa ema nosebedo kong'eyo ng'ani ko minwa ema ne shughulika en koro en kanyo kech pok pod ong'e pod okia gik mang'eny pod en kamano ero minwa noshughulika gi ng'ani ma ng'ani ocha ochango but ne ok ochango kaka ng'ato nyalo bedo. Ne en gi shida moro ma ne inyise ni en kata kopo niya, ochopo kata mana e ofis kodwa yweyo to ywa ywa nikech kopo ni okuno to nini ka ne dhi we ne dhi were. Ng'ano nobedo gi shida kamano ero gi shida kamano ero ko survive kamano ero. Abe sechego koro gigi ng'eny gigi timre obed obedo admitted kacha cha osethiedhe gi pesa ang'o abe life be nochako bedo matek. Watim nang'o? Amany nerwa. Nerwa ni Nairobi. Amany ane nerwa kanyalo nwang'o konyruok. Mano ko 27 bang' election. Ng'ani be kae osetimo ang'o? Osechango koro en ni en sawa, onyalo dok e shughuli ge. Minwa osedok dala. namanyo nerwa. Nerwa nonyisa ni bi, weri gapiko miriembono. Bi kae ang'i ane kaka inyalo survive. Nerwa noluonga nadhi Nairobi. Nerwa nodak e Kariadudu. Kariadudu kama nerwa nodake ne nigi chiege. Macha en shida part eh, three. Donjo e shida part 3. Part four. Kapok imiya shida, Eh. ni koro moga jwang'. Erokamano ahinya kuom kete kaendi bende kuom neno tipo mara kaendi ka wago sigana ma bende ang'eyo ni omulo chunyi kendo bende keti goyo okang' mopogore opogore Maendi en AJ Media man kodi en an Ajwang' Juna. Kapok itimo subscription, tim kamano nikech sigana gi eki gin sigana bende biro biro ni kanyo endi week ka week kama bende wagoyo mbaka gi oganda ma opogore opogore mondo bende gimiwa sigandgi. Engineer, ane mondo waket gini obed machuok mondo bende wadhi e conclusion. Ing'ise ni nyaka gise mowuoyo kodi ni endi, ichopo kaneru. mama nitie yeah. to ka entie mm. en kanye to bang' nyisa kama intieno mm. i nyasaye nogwedhi michopo kanye itimo mm. ang'o sani mm. to bende iparo kumiaye to ka mama nitie mm. ikete ngima mane sani okay. koro ka uh, kwatere haraka haraka mm -hmm. kachopo kanerwa kae mm -hmm. Achopo ka nerwa, nerwa orwaka, but min ode ne orejekta. Rejection, koro maendi ni rejection mar abich koso ang'wen? Ma mar ang'wen. Ma mar ang'wen. Ma mar ang'wen. Min ode ne orejekta. Bang' election no, oendelea, ing'enu ovumilia ma nyaka lweny ni owuok, ma dhano go lweny, ka bang' lweny ni, abe kaka koro nerwa nowacho niya, in koro kaka aseneni ni, adwa ni itim course mar electrical and electronics. yeah koro ong'e ni ase join course atimo course mar electrical and electronics mano 27 kara mama ni gin e letne donge kona bi kod eh, gir weng'o cha nikech mago gik ma nyaka mago gik mu- mu- mupuonjorugo nabi gir weng'o cha atimo gigie mondo mi anwang' kaka akachap arakaraka Gini e nawe ka liet kanyero, nyathino dhi nomul. Nyathi omulo. Nyathi nomulo. Mula mula ma nyathi nomulo ginie, nokelo wach chieng'ono ma nowang'e, nowang'o tiende matin. Nokelo wach chieng'ono ma noriemba e odno. Noriemba ma nonyisa niya, kopo ni inindo e odni, To wang'a wang'i gi pi maliet ama wang'a chuoyi gi pala? Mano gima nowachoni. Mano gima nowachona, mano chi nerwa. Wang'a wang'i gi pi maliet ama wang'a chuoyi gi pala? Nerwa be ka noseso e box, gima onyalo timo o onge. Nerwa napimo nerwa oko oko react. Ee, awacho ni ah, ba e be koro oseta osetamore osetamore ok wang'e chon. Nawuok makata kama nadhiye notama. Awuok taendelea gi courses matimogo, Koro amanyo amanyo bwana moro ne tedo mandas ajwayene watedo kode mandas kare adudu kanyero amonde adak e ode atedo kode mandas kare adudu kanyero mama no pod ok ool pod noluwa kama ne watede mandas ni onyiso ng'acha cha ni ng'ani kopo ni anenigo to abiro maki ee ng'ani ok adwar ng'acha cha no rejecta kendo monyisa niya an ok adwar story gi gi chi neru an onyisa ni kik abe kik abed kodi ng'acha cha be nochako rejecta mm. kendo achaka manyo ng'ama chielo nanwang'o japolo moro mm -hmm. japolo ni en emano koro okawa mm -hmm. kokawa kama e koro atimo giga gi mau mos mos to anwang'o kony kuom osiepe kuom japolo ni mhm. ng'ani be noketa e workshop ka e workshop koro mano mar electronics mm -hmm. ko anwang'o nafas ma koro anyalo study ele electronics maber yeah. kanye na study kanyero to ng'ani bende timore kamanero ng'ani be ochopa time mhm. nikech ng'ato be nyakonyi eh, form order Yeah. ng'ani be ochopo time makoro ol koda mm-hmm. seche ing'e ni workshop kae anindo kae to anindo piny mm-hmm. eh, kae mitiye tinindo piny kae ma tiye to anindo piny to kama ninde be o- onge gima ninde mm. yeah, aninde eh, s- nini smiti piny mm-hmm. koro seche moko nakibwa nani kawuok mm-hmm. takawo dashcoat ne ema pedho piny mm-hmm. taninde mm-hmm. ng'ani kane fweny naninde dashcode mm-hmm. Ng'ani ne wachwanyore go nikech nindo e dashcourt. Ng'ano ne o- noneno marach mokawo dashcourt en ok nodoko ot. Ko harakati na neno ka koro chako loko na paro, chako loko na paro, chako loko na paro. Nawuok malal. Eh, kako ng'acha cha boche oseloko na paro. Nawuok malal. Koro gigi atimo through friends, amanyo mana osiepe moko, taendelea tu, taendelea, malal, ma- one year o minwa kia kama nitie minwa ting'e ni kanyala aumu nikech en ne koro oonge uwezo mm. minwa, minwa kia kama nitie mm-hmm. e, wuonwa ni be makoro en go ni be kia kama nitie onge ng'ata ng'ata ma nong'eyo nyaka ng'ata nyaka nerwa gi jogago mm. ne, gi, ne gikia kama kama nitie mm-hmm. naendelea kama nero seche matimre kama e to ginyisa niya, "Ha? O- gin giwuotho ka gilando na naselokora chokora ee aselokora chokora ng'acha chamacha de- devi chamacha noselokore chokora macha nolal sani koro en ma jakuo kari obangi kari adudu ko olando kaka an jakuo bang' higa achiel nawuok kawuok to wuonwa cha oneno ka sesandra moromo maka ominwa nigo cha oneno ka sesandra moromo en ema koro nomako bada mo opuonja koro tij electrical ni eh, kosepuonja tijno to siemona site en opuonja kosepuonja to nyisa niya mae site kanye ma noweya e site mm. kaka noweya e site no mm-hmm. tabe koro kalure gi life mana kale wacho ni ah mae koro ose osesiemna yo mm-hmm. we ang'i kaka kaka endelea mm-hmm. kamano e kaka naendelea ma wuonwa ni boduogo ma kase kachap mm-hmm. wuonwa ni oduogo ma okawa koro adak kode ka e mm-hmm. mano koro tuo nine mm-hmm. koro anyalo ga dhi tatimo e, ni e electronics mm-hmm. taduogo e ode ka e madhi mayaw nyaka electronics dandora 209 eh adhi ayawe kar workshop dandora kura adhiga electronics to atimo nyaka electrical cha koro na- ne, ne kachopo 2010 koro aloro electronics nikech koro ne kanyal manage gi gi, gi, ele- gi electrical kaluwore kod electrical nyaka idhi e site nadhi koro e site koro amako wach site awera gi gi wach electronics awe matin Ne wadhi kamano ero mochopo kama koro mama cha be ochako riemba e odni, mama tin cha. Kama ne min wuonwa okela ni, wuonwa ma koro minwa nigo ni. Ochako oriemba kanyo ero. Koro koriemba kanyo to awuok adhi pango ot. Ineno? Nadhi mapango ot, An achako nindo e matres 2010 ema achako nindo e matres to matres mani manyiew manyiew gi pesana kane asewuok kanyo madhi mapango ot singo anyiewo matres abedo kanyo kwa survive achako nini nikech nomiya connection moweya nyaka e kambi e kambino niluongo ni Tofina. Kambino ne wa survive kama. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang', watimo mos kanyo endi kuom bende ng'ukni mobedo e wi kanyo kata bende em, em, e, e, e, kamera mikwa ah, watimo mos mokalo kuom janeno magwa. Pod wadhi mbele kaendi gi twak kuom achiel kata bende kuom ogandago eki ma bende ni kodwa gi e kindeni. Ma bende temo leronwa sigande en owuon kama ochopie, okenge mosegoyo momiyo sani en inyalo nene ka ng'at moro ma nitiere e anyuola. Juma, iwacho ni in mikwongo nyiewo matresi mininde higa mar gana ariyo gapar. An e makwongo nyiewo matres maninde, kone seche mane an e kambi no. Anwang'o gimoro matin tatimo ang'o, ta save. Anwang'o gimoro matin ta save nono ka podi wuonwa cha be pod ose yie pod adage kode ka. E harakati madak kode kanyo no, Mamano be noneno, mama matin ni noneno ka rachne, mano minwa to pod ni dala. Mama noneno ka rachne. Mamani ne sanda ma ka duogo, ka duogo kucha cha, naduogo late nikech na natiyo e Ngong e kambi. Aduogo late. Kaduogo ka e, anwang' ka mamani otedo kabich mang'ich. Ose, omiya kabich mang'ich, kodi kuon ma nyithindo osechamo dong ineno seche go ing'e ni ok inyal wacho na otimore kama e to ing'e ni ok anyal wacho nikech be ok adwa ni be gichwanyore na otimore kama e kochan kosanda kosanda so kosanda kamano chieng' mariyo kanyo mok adhi tich ka wuonwa owuok obowuok kowuo koleng'ore matin an kopo ni awuok adhi kata mana ariera kata matin e, sechego obiro to tedo gitedo lunch to gichamo ka gisechamo to giluoko sende to giling' an ka wang' aduogo kae ni sa abiriyo oromo aduogo kae an anwang' ka sende osetimo ang'o oseluoki onge dalili mm. ineno mano navumilia mm. mochopo atae ma koro nanyisogi niya eh? anto kasemanyo pesana moro namanyo pesana mo mathin mm -hmm. adhi amanyo ot mo siling elfu ariyo mm -hmm. sai kaka e mm -hmm. mano 20 2012 mm -hmm. mano 2012 mm -hmm. anyisogi ni anto kura wuok mama noinsa niya dhoot mogoli mm -hmm. ema bro timo ang'o ema boduoki mm -hmm. eh. dhoot mogoli ema boduoki kiparo niya ni kono ber to ibonwang' ka rach manyiso niya en pod nodwaro ni oendelea sanda ka wuok na no- iendelea dak kode ka dak kode kanyo mondo endelea sanda maybe ne en gi paro moro marach koda an awuok nyasaye notelona ma awuok adhi anyiewo matres achiel aketo kanyero aendelea kamano ero to adhi kanyo ero sechego an a communicate kod jaduong'ni jaduong'ni to no- bang'e kanyo ka- bang'e accident jaduong' noduogo mohera ineno nikech nosesiemona nyaka yo jaduong' noduogo mohera abe naonge kode gi wach an kaka nosemako bada monyisa ni ma eh, an unyisa ka- kosenyisa ni mae gima inyalo tim to weya kamano aduoko naduoko ne erokamano ma jaduong' nodhi mobedo kode nyaka e achiel nyaka chop kama Nyasaye nokawe. Mhm. Chieng' ma Nyasaye nokawe, ma ne kaweno, Mhm. nogona sim, on- onindo, ogona sim kaka Friday. To nyisa niya, gacha ni, bi imorna, otimni overhaul, bi imorna gari ni. Nadhi mamoro ne gari, madong' kifungu. Nyisa ni riembe kanyero, m- kiseriembe, to wang'e duoke ka. Nadong' kifungu kuom mane gima natimo. Katimre Saturday, jaduong'ni bang'e kwasewuok onyisa niya in ema koro aweyi kae eh? ng'e kaka koro idak gi minegi kara ng'ato katho ng'eyo ong'eyo kotho jaduong'ni nowuoyo koda ka nowuoyo koda ma be gima nowachono an pok napimo ne ng'ato ineno ne wawuoyo kode gokinyi kama e to nwang' ka sechego suche oselokore onyisa ni onego bed ni ing'e kaka idak gi minenegi in ema koro aweyi kae mm. ineno kaka ng'ama duong' mm. to kane owuoyo kata aba sens nitie gima gima timre mm. e awacho ni sawa kuto nyisa ni kinyi mond ikowa kamulu nikech ne kunya riembo awacho ni sawa an kinyne ka chopo mm-hmm. tigona siem ni jaduong' okalo. Yeah, mawinjo sim kuom madhe na jaduong' okata. Apenjo jaduong' ni nyo wawuoyo go nyo one be namondo kowe ka amulu. Ang'o motimore? Kane adhi kanyo ero, jaduong' notho e bath mamani. Mamani negi, mamani nokano jaduong' ni. ma kaluwore kod uchunguzi mane timore, mamani en ema nomiyo nochuodho jaduong'ni. Ong'e gimomiyo notimo kamano. To notimo kamano kaluwore gi jaduong' ne en gi gorofa, ne en gi gari, ne en gi mwandu kidogo. Mamani ja tho jaduong'ni tho athoya ni i, wadhi kacha mwashughulika ye mwakawe mwatere Chiromo. Bang' tere Chiromo, mamani nooro koro. wuod jaduong'ni mane minwa oleya mane owen minwa kane gi kapod tin cha dweche adek mobedo ng'ama duong' mos ne didiero ne ne ne ne form ne ne ne class 8 nooro kijana cha momiyo kijana cha fitina monyise ni dhi nyis Devi kama odakie omi kifungu mag gari Eh, kendo noore gi fujo mm. ka kijana cha ne biro monyisa gi fujo kamano ero nakawo kifungu namigi ka mama ni okelo fujo nakawo kifungu mana mana mamigi maduoko negi. Duoko ne kifungu ni washughulika jaduong' ni odhi motimo ang'o? Moiki. Kane oseiki jaduong' ni no kotieko one month kwaduogo mama ni ouso gari nitie pickup moro kanyo be ne en go ouso ochako ouso gik mama gik jaduong' ni mage construction ouso duto te nikech nong'e ni kaduogo anyalo mako anya kawo gigi mondo achak gi kanyero mm. mama nouso gigi te ma kata onge gi mane odong' odong' plot plot kane odong' kamano ero janyuol oketo gi piny giwinjre niya koro gibro ga kawo rent to rent nooro ni mi ni minwa mathin mondo minwa bo nwang' kaka survive go nikech minwa nonwang' ka en gi nyithindo ariyo mm-hmm. gi ng'ani. Ng'ani nyaka achiel be nodok ka duong' ma be nomwore amwora bang' skul, omwore amwora mi wiye bare karomo kiny ne en gik moko odeye gotieno, nyathino notho kamano ero. Koro odong' wuoyi achiel. Koro nonyise niya, oornega gimo ma wuoyi cha sa, wuoyi cha nyalo survive go. Mamani nooro pesa dweche ariyo. Mar adek koro onge. Mar adek onge. Nong'ado mong'ado nyaka kawuono. Abe nanyiso madhe ni mondo we, mondo we, mondo werego. Injinia, Yeah. tang'adi matin. Mama pod ngima. Minwa ngima. Miyo machielo cha pod nitie. Macha nitie. Kendo yangi. Ok noyanga. Ne gikweda, bang' yik, ne gikweda. Bang' kwedano, onwang' ka pod adak e singo, bang' kwedano abe nawacho niya, ne gikweda nyaka gi jo jogweng'no te. Jogweng'no te. Ba- Kaka ne waike aika jaduong'ni, an koro nabedo disaster e dalano, onge ng'ama ne dwaro. Mm. nyaka minwano mm. to nanyisogi niya minwa kik gimul mm. gimula to kik gimul minwa mm. minwa nogiwe kanyero kanye miboike minwa mm. ma ng'ama nomul minwa an ok gibi nena kanyero mm. to ng'ama nomul minwa kanyero mm. to gibrung'e nanng'a mm. ya yeah. ka nasenyisogi kama ma ne giwinjo mm. Koro gichandoga minwa magi mabor gi mabor ka to an anyiso minwa no an an an kodi. Mm. Onge gima biro timi ka ka ka an kanyero. Mm. Giangaisha minwa magi angaisha magi o magi ol an napando negi pacha mm-hmm. kama antie gi kia gima timo gi kia mm. kaka dak gi kia. Nyako chopo sanie mm-hmm. nyaka nerwa mane nerwa mane mane mane oluonga Nairobi mo rejecta cha mm-hmm. watimo mos be Nyasaye noduogo okawe. Minwa cha, jaode ma chi nerwa cha, obende Nyasaye noduogo mokawe. Ineno? Ma life gi no nobedo, nobedo kamano nyaka gi, ok ang'e kaka family ne nobedo. Nikech abe kaka gino nosetimre kamano abe koro nang'iyo kaka an anyalo bi, anyalo dak. Ineno? Gima ang'eyo mana ni ang'eyo mana nyithin nyithi nerwa no mane min gi owe machielo. Gin ema nitie moro be nasekawo achiel nakawo nyaminwa be no nyaminwa be nokawo achiel mwakelo gi ka mwanyiso gi achiel ariyo adek mawe. An anyise kaka be nonyisa gi wuonwa cha ni mae mae mae mae. Kanosemako omenda mawe awe mondo osa o survive. Mana nikech an be kamano e kaka na survive yeah. Juma aduoki chien. Familia mokwongo cha bende osemanyou kata bende oseng'iyo kama untie ka watieko? Familia mokwongo nomanya bang' ka bang' 25 years. Ne gimanya. Kane gimanya natemo matek madhi maromo gi babacha. Kane aromo kode nonena ma noywak. To an gima nanyise niya, giminyalo konyago onge. Ee. maybe in ema idwa kony kuoma an to gima inyalo konya go kama asechope ni onge koro in tim niya to onyisa niya omanya konyisa niya in e nyathina tapenje to an e nyathini miyo maduong' dong' nigi nyithindo ni miyo maduong' nyithinde be ni ama kama kama kama kama e aya to ny- ma- miyo matin cha dong' nigi nyithindo nyi miyo matin cha nigi nyithindo nyithindo lokre jambazi ne gisegoya ma gimuko nyaka laka anyi na nanyisa isa niya an to kaka nyalo konyi onge mm. yeah wanyalo communicate lakini kaka wanya konyore oh onge weya kakine ok adwa stress mm. stress masekale oromo weya na survive mm. kivyangu mm. yeah ma miyo maduong' cha botemo manya kowinjo na eh, an kama an kama kama gibe gitemo manya mm -hmm. To natimo ang'o? Najwang'o mawera ma- mawe mawe wachgi. In ing'e ni seche mimanyino ikia ni ang'o midwa timni. Inyalo manyi maduoki e ground ineno. Ko gimo in- gimo kopo ni isebedo Nyasaye kopo ni nikodi to nikodi kata ang'o matimore nikodi. Nyasaye biro riti kaka nineno rita ni muchopo nyaka koda kama antie ni nyaka tinde iluonga ni injinia ineno. Se koro atemoga nyiso, nitie jok moko matemoga nyiso niya, seche mibiro Nairobi kama kae, nitie joma osekalo e mang'eny. Yeah. Yeah. Kik ine ng'ato tichayo ng'ato, ama ineno ng'ato, i- ipa- ineno ng'ato seche moko en kata mana gi gache moro oriembo, ama odak maber, ineno korwakore maber, ineno ni ng'anie, eh? okalo okal life maber mayot ama owene owuo kaka japesa yeah. to kamano e kaka obedo yeah. Mm. mondo mi ng'ato olosre mabed ng'ato ok en tich mayot okalo kama duong' mm. story no en story ma kata, kata mana dhako madakgo en okia ineno yeah. seche moko gik moko donjo e wiya ma kopo ni gima osedonjo e wiya mm. kaparo kama na aye pi wang'a nyalo chwer mm. ma seche moko abedo wapenja niya to ma e an. Miyo kata seche moko an anya timo gik moko, atimo atima gik ma wiya omiya tek ni gima nyalo mora to familia na be nya winjo maber. Yeah. An minwa kata ka awuok a e, ok anya nyiso ni awa- adhi dala. En opoya. Mama madak go, ok anyal nyiso ni a- awuok. Eh? En obro, ah, kasechopo kama adhiye kata kadhi dala, abro nyise ni an nya travel. To mano otimre kal- kaluwore kode Gima naduogo anwang'o koro e family namba e rejection namba ang'wen ka minwa cha. Mama cha notemo lawore kodwa kiyiedhi gik moko kiyiedhi mang'o ma aduogo adonjo nyaka e kanisa. Ineno, an aduogo adonjo e kanisa gimoro twenty eighteen ka koro oseumana. Kanisa ka nadonje kanisa miluongo ni Jesus Teaching Ministry, ineno. Kaka nadonje kanisano, ma adhi kanyo gi chuny achiel. Puonj mane anuang'o kanyo ero nomiyo ang'eyo gik mang'eny. Ya, mano nyisa niya, ng'ato seche ma lawore kodi, in ok ilawri gi ng'ano, onge gima biro timi. Ineno? To ng'ato be seche ma manyi, nyaka onuang' connection. Eh? between in gi en eh? ka onge connection between in gi en in idak kivyako en odak kivyake ng'ano ok bi lawre kodi manwang'i ineno koka nasewinjo puonjenano kamano e kaka nadak madak nyaka kawuono mamano be ka noseneno ka ja- a- a- a- ajanjaruka diere moko aromo, aromo, aromo kode amose ok odwoka mm. ineno amose didek ok odwoka mm -hmm. mawacho ni aji jazian mano maybe en gi pa en gi pache moro abe kamane kaka nawera kode mawera kode nyaka kawuono yeah. engineer mm -hmm. kaw kindeni makende ng'i kamera cha loso gi ng'at moro ma samoro osekale ngima mikale niendi mm. ijiwe ga dakika moko achiel ka ng'eny mm. mm. Koro kanyiso joma osekale e ngima ma kale ni kata joma pok okale e ngima ma kale ni kata koka joma chako. Ngima mondo mi iwinj maber ok yot. Mondo mi iluongi ng'ane ok yot. Mondo mi iluongi kaka an sani iluonga engineer ni ok yot. Ineno? To Osiepe, aduogo ago ne osiepe erokamano. Osiepe ber malo wat, malo anyuola. An kama antie ni, antie ka e ma kata mana singo mar anyuola, kata mana siling mar anyuola onge. Onge an an kama through osiepe ma nyaka achopo kama anchope ni. Koro seche ma osiepni wuoyo kodi, ng'iye yiere osiepe moko munyalo konyorugo, osiepe ber. Emiyo ka an go osiepe mang'eny, makta sani e kopo ni gima otimre inyalo wang' kosiepe nyalo chopo. To wat onge ma bro chopo kata achiel, onge osiepe to nyalo chopo. Koro kopo ni in mikalo e ngima matek, kik ijali kik ideri nikech kopo ni idwa derok kata kidwa negruok ni ng'ato koro dwa dere and nadera mm. to ne katimo manero eh, navumilia mm-hmm. eh? ko in ng'ama winjo ma e kuong ipenjri kopo ni isechako kale ma e vumilia mm. kapok ikale ma e tineno gik moko inani mm. vumilia mm. eh? ngima en kamaneo idhacha dhacha kamano mana mos mos mos Nyasaye ong'e kama no, kama noketie. Kaka be sani e ong'e kama oketa, sani anyalo rwakora, anyiewo lewni, an gi famili, anyiewo lep, anyalo chamo gima moro madwaro, anyalo nyiewo gima moro madwaro. An gimoro michamo e pinyni, onge gima nyalo tama nyiewo mara machamo, onge. Anyalo nyiewo gimoro amora michamo. Yeah. to kendo anyalo nindo e matres ma winj maber an kupon kata king'iyo hignigo kochakre tuo tuo anyisi tuo 2020 2010 2010 nyaka sani imagine higni maseninde matres gin higni mikwano modongo ok naninde matres nanindo ka kale eh to mano ok omona chopo kama chopeni ya koro kik ine ng'ato ni oriembo gache moro kik ine ng'ato ni owinjo maber koro i compete kode mondo ibe iwinj maber bro kosti inyalo piem koda mondo ichop kama achope matin an asechopo somewhere pod aendelea lakini kama asechope at least anyalo chiemo anyalo timo giga achiel ariyo adek. Eh, ko kik ikompit koda inyalo temo piem koda mitem idhi ikwel mm. eh, mondo michop kama chopeni nikech onge shortcut maisha onge shortcut to ne bed nitie shortcut dinaluwo mm. to onge shortcut naluwo aluwa yo mari moriere mm. machopo kama chopeni an ok akwal gir ng'ato an adak e life ma kendo joma atiyoni be o trust a kaluwore kod kaka an dak. Ting'e ni kidak e life maber kata idak e life marach, kaka idak e kaka biro miyi i coordinate gi ji, ineno. To gima kaka nadakie mopuonjano, emomiyo sani e anya coordinate gi ji, an joma atiyoni o trust a. Eh, jogo trusta kaluwore kod life madakie gi kaka handle gi gi kaka ang'e kaka chien chal. Yeah. Koro an anyalo nyisou ni kopo ni oumana, vumilia, ket Nyasachi mbele. An Nyasaye ogola kama kama duong', kama bor. Ogola kama bor. Yeah. To pod odhach koda. To Kaka higni medo dhi, e kaka aneno ka omedo dhach koda. Pok oduoka chien nyaka anyon step, pok oduoka chien. Aneno komedo tuda gosiepe mabeyo kaka Juang' Ginie, jomachielo otudago. Ya, wanyalo go mbaka, anyalo nyisogi stori kaka nobedo. Seche moko inyalo ber kipime stori ni mondo mi ng'ato onwang' go. Ee, kaka jiwore, ee. An asekalo mang'eny misekaleno, jok moko un nitie jo- ka musechopeno nitie moko podi. Koro vumilia uru. Kik ubed gi haraka gi maisha. Eh. To ng'ama odhier en ng'ama otho. Kabisa. Ng'ama otho moyik kaman ka eh, ka onge gimoro mane ng'ama odhier. To ng'ama ngima kata ibed mana jahigni praboro to pod ingima. Chieng' moro in inyalo kata mana promotion, in inyalo miyo kata gi promotion. Inyalo nwa kata ma wuodi moro onwang'o promotion, onwang'o pesa ama onwang'o nini. Ma o change ngimani, ma ngimani lokore. Koro ng'ama otho mano e ng'ama odhier. Ng'ama ngima ok odhier. Kata ichandori manade. Yeah. Erokamano Juma, ka watieko, eh, ikal e ngima matek sana. Di- Diher ni nyithindi okal e ngima nikalacha. ok anya gombo mano emino ka na tim matek kopija ineno to ana tim matek mondo gin giwinj maber an kata ma familia familina kata onge to ging'e maber ni adhi manyo ineno an seche moko anyalo tuonra kata kopo ni anwang'o matin aoronegi mondo gin giwinj maber ineno to an an aseng'iyo gi life no nikech an gima dongo sani e kopo niya life na biro bedo mopogore gi, gi, ma, gi masani ni to nyasaye mong'eyo ineno but an masani ema neno maka mochopani aneno kendo aduoko ni erokamano nikech anyalo nwang'o achiel ariyo adek mama

Ee, kom ma e an aduoko ni Nyasacha erokamano, osedhach koda, osegola mabor. Ee, ya. Erokamano ahinya Nyikwa Ramogi Ajwang'. Mano ema kelowa e giko mar chenro kod twag gi Juma, Engineer The Boy, ma bende onyisowa sigande en owuon ma geno nojiwi kamoro amora ma intie, kik inind e iti. Owacho ni ng'ama odhier en ng'ama otho, to kapod ingima, imewo seche te. Omiyo go okang' e ngimani, go okang' e tiji, go okang' e gima itimo pile mondo kiny idag maber. To nyaka giti matek. Tich matek ema kelo mwandu. Onge ngima onge shortcut. Mm -hmm. Yeah. To mantie shortcut mineno jomoko luwo shortcut go. Mwandu kaka biro e kaka rumo. Mhm. Kokawo long time mondo obi to obro kawo obro budho mondo mi orum. To kobiro piyo piyo obro rumo piyo piyo. To mabiro piyo piyo mano ok ng'ama otiyo matek. Mm -hmm. Ng'ama otiyo matek en mabiro mos. Mm -hmm. Ineno? Yeah. Koro king'e ni tiyo matek mobiro mos mos ibro enjoy life kendo gi mwanduni. Mm -hmm. To kiluwo shortcut to kaka iluwo shortcut no e kaka mwandu gi be bodhi gi shortcut. Kata minwang'o no be bodhi gi shortcut. Ee, to kik i- kik itim gima biro hinyo nyaka familini gima familini biro chulo Ee, in seche moko inyalo ni- luwo shortcut mondo iwinj maber then in kisewinjo maber to familini ema biro timo ang'o ema biro ema biro hinyore ema biro chulo mago e shortcut mag ngima shortcut nigi chudone kendo chudo ma shortcut mar life duong' kendo rach e rach moloyo e koro dhano luwa luwa yo makare imany yo makare kata kopo ni nwang'e kata mana siling' moro mia to mia no oler kane prabich moro cham prabich Inyalo inyalo kano prabich, inyalo tiyo, inyalo ji enjoy gi prariyo, family ni nyalo enjoy gi modong' gi pradek. Eh, mano ibro chopo mabor. To mano emomiyo ochopo kama antie. Nitie joma ong'eya ma be neno gi gik ma gik matimo, gi kata gik ma an go. Kik gipar ni gik anwang'o mayot. Mano e kaka nanwang'o. An kanwang'o prabich, takano akano mbao, atiyo gi aji enjoy gi ten. mbawa miyo famili nikech gibe gin joma mana e to gibe gin ema gilosa ma be bed ni onge gin dikona aseparo paro mang'eny to gibe seche moko kadok ot awinjo ka gi ka gimeda jing'o e gitega ya emomiyo ageno kuomgi ya Erokamano mana kaka nasingo ni chande, ma ema kelo giko mar chenro ma kawuono go mbaka ga jwang'o chunya kendo bende nyisa sigandi kanyo endi. Ka in gi sigana, inyalo jwana tol e namba endi ma bende nie screen mari kanyo endi kata bende inyalo ndikona ote machuok e WhatsApp kata mago eki mag message. Oriti masani, waromo e tielo machielo ne chenro moko machal kod ma endi.